Ix-xhieda ta' Ġwanni kienet din, Meta l-Lhud ta' Ġerusalemm bagħtu għandu xi qassisin u Leviti biex jistaqsuh, Int min int? Hu stqarr bla ma ċaħad, Jien m'inix il-Messija. Huma reġgħu staqsewh, Mela min int? Elija? M'iniex, qalilhom. Inti il-profeta? Le, wiġibhom. Imbagħad qalulu, Mela min int? Biex nagħtu tweġiba lil dawk li bagħtuna, min tgħid li int? U hu wieġeb kif qal il-profeta Isaija, Jien il-leħen ta' wieħed jgħajjat fid-deżert, wittu t-triq tal-Mulej. Issa, Dawk il-messaġġiera kienu min-naħa tal-Fariżej. Huma staqsewh, Mela kif qiegħed tgħammed la m'intix il-Messija u la Elija u lanqas il-Profeta? Jien ngħammed bl-ilma, weġibhom Ġwanni, imma f'nofskom hemm wieħed li intom ma tafuhx. U li ġej warajja, jiena anqas ma jistħoqqli nħoll il-qafla tal-qorq tiegħu. Dan ġara f'Betanja, in-naħa l-oħra tal-Ġordan, fejn Ġwanni kien jgħammed. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Min int? Staqsew lil Ġwanni. Ġwanni l-Battista ma kellu l-ebda diffikultà biex iwieġeb din il-mistoqsija lill-awtoritajiet li ġew biex jinvestigawh. Li kieku xi ħadd kellu jisfida l-identità tiegħek, kemm dik naturali kif ukoll spiritwali, int kif kont twieġeb? Illum il-ġurnata hemm gwerra ta' identità u ħafna huma fi kriżi jew inkella konfużi. Il-għajn vera tal-identità tagħna u l-Ħallieq tagħha huwa Alla. li għamilna fuq l-istess immaġini u xbieha tiegħu. Għaliex il-mexxejja Lhud riedu jkunu jafu dwar l-identità ta' Ġwanni l-Battista? Huma kienu ħerqana biex isiru jafu jekk il-Messija kienx ġie tassew. Riedu jkunu jafu jekk Ġwanni kienx tassew il-Messija hu. Jew xi profeta kbir li huma kienu qegħdin jistennew fil-miġja tal-Messija, kif jgħidulna xi kotba tal-Antik Testment, bħal Dewtronomju, kapitlu tmintax, vers mistax. Ġwanni ma kellu l-ebda problema u ma kienx ħa żball meta stqarr l-identità tiegħu. Fl-umanità kollha u s-sinċerità tiegħu, Hu stqarr li hu kien biss il-vuċi li biha jipprapara t-triq għall-miġja tar-Re. Ġwanni l-Battista jgħaqqad flimkien il-Qadim u l-Ġdid Testment. Hu kien l-aħħar fost il-profeti tal-Antik Testment li jipponta t-triq tal-Messija. Hu kien l-ewwel fit-Testment il-Ġdid li ta xhieda u li saħansitra miet martri għall-Messija. Hu kien bħal ambaxxatur li jipprapara t-triq għal Ġesù u li ixandar il-missjoni tiegħu lin-nies, Araw il-ħaruf ta' Alla. li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ġwanni ra mill-bogħod dak li l-Messija kellu jwettaq, is-salvazzjoni tagħna mill-skjavitù tad-dnub u l-adozzjoni tagħna bħala ulied ta' Alla, il-Missier tagħna tas-sema. U inti, tagħraf l-identità tiegħek bħala bint jew iben ta' Alla? u li inti ċittadin tas-sema? Ġwanni kien l-akbar fost il-profeti. Minkejja dan, hu għex ħajja umli u kien qaddej fidil ta' Alla. Bil-ħajja kollha tiegħu hu Mexxa lil kulħadd lejn Ġesù, il-Messija u s-Salvatur tad-dinja. Il-Knisja Kattolika sa mill-ewwel żminijiet tagħha tatna lil Ġwanni taħt ħafna titli li kollha jfissru l-missjoni tiegħu. Xhud tal-Mulej. Trumbetta tas-sema, Ambaxxatur ta' Kristu, Vuċi tal-Kelma, Prekursur tal-Verità, Ħabib tal-Għarus, Kuruna tal-Profeti, Preparatur għas-Salvazzjoni, Dawl għall-Martri, u Qaddej tal-Kelma. U inti? Bil-mod kif titkellem, bil-mod kif tgħix, turi lil Kristu lil ħaddieħor? Ħalli int ukoll tkun xhud u eżempju tajjeb għall-istess Messija, is-Salvatur tagħna.

Għenni ħalli jien inkun xhud fidil tal-ferħ tal-Evanġelju. Għażiża Marija, int li dejjem ippuntajt lejn Kristu u tibqa' tgħidilna, agħmlu kulma jgħidilkom hu, agħmel li jien ukoll nixhed għalih